Na sɛnea yenim no no, ɛnnɛyi nananom de nneɛma agu akwan mu sɛ, Adom dom yɛn na nkwa nwura deɛ nkwa kyɛɛ yɛ a, obubuo bosome a yɛwɔ mu yi ne da a ɛtɔ so aduonu, aduonu num, a ɛbɛyɛ Efiada a ɛreba yi ne naawɔtweɛ. Nananom atrankonnwa a ɛwɔ Asante Bakwae ne nananom a ɛsom Ogu Yɛboafo Akonnwa. Ɛne nananom a atwa ne ho ahyia nyinaa, ne nuanom ahemfo, emu abirempɔn ne emu aman hene ne aman hemmaa nyinaa bɛba abɛhyiam wɔ Asante Bɛkwae ayɛ Boafo ahemfie na wɔadi afahyɛ a wɔato din sɛ Odotobiri, na kyerɛ sɛ Obubuabosome ne da a ɛtɔ so aduonu. enum wɔ Asante Bɛkwae ayɛ Boafo Ahemfie. Piaww! Biribi nsi kwa, biribi mma kwa. Ɛnyɛ me fitii ara na mewɔ ha a merekasa, saa ara nso na Odotobiri amma kwa. Ɛnam biribi so. Odotobiri, n'abɔseɛ ne sɛn? Ɛdeɛn ne odotobiri? Ɛdeɛn nti na nananom sɛ odotobiri? Ɛweɛ, mom yɛnye mmerɛ na yɛnye mo mfa mo asom mfɛm me, na mo adaworoma mentutu no serɛ ne abasa, na deɛ nananom ɛka maa metee bie no, me ne amansan nso nkyɛ. Me din de Ɔkyerɛma Ba Nana Kofi Agyenkwa. Amammerɛ ne amanneɛ na me ne mo reyɛ no, aha yɛ nananom asɔneyɛ so nkosi sɛ afe yi betwam no, madi kan aka sɛ, Ɛɛ, adadam no a yɛ a yɛyɛ no, yɛde bɛma nananom. Esiane sɛ Yeduru Amanfo nim sɛ yɛn ani aka yɛ anom, ɛwɔ bi na awie bi. Wɔn de, wɔn na wɔde wɔn mogya ko gyee ɔman yi sii hɔ. Kan tete na amanyɔni bi nni hɔ, a ɛnnɛ wɔyɛ nea wɔpɛ no. Biribi na ayɛ biribi nti na aboa bi na aka wɔ hɔ, ɛna ɛnnɛ ama sɛbe. Ano sini biara ɛka nkwan hwɛ na nka nananom deɛ wɔn de wɔn ho sa biaso sa biaku Ghana man bɛto sɛ Asanteman akyekyere ne man ɛno nti sɛ ɛba amammerɛ ne amanneɛ a yɛse amammerɛ fie ne Asante na sɛdeɛ nananom de nka bɔ mu ba yi na ɛnɛ wo bɛte na yɛwura me papa Otumfoɔ Ɔkwaa Ɔkwaa no ɛkyerɛ ɛmudie ne obuo ne anidie a nananom de ma yɛn ankasa yɛn amammerɛ yɛn mmabunu no so yɛn nsom Asɛm a merebɛka no nnɛ yi, nya aso na tie bi. W'ankasa, fa twerɛdua ne krataa twerɛtwerɛ bi, na daakye wokɔpue baabi na yɛbisa wo a, woatumi aka bi. Ɛwiɛ, nananom ayɔkofoɔ a wɔdi akonnwa wɔ Asante Bakwae no, wɔfiri Dwaben na ɛbaeɛ. Sɛdeɛ abakɔsɛm ka no, wɔne Dwabenhene yɛ anuanom a ɛnyɛ nkyɛn koraa, wɔyɛ fua, wɔyɛ baako pɛ.

Mamma bɛkwae abakɔsɛm, meka ɔdɔtɔbiri abakɔsɛm nti mede ɛno bɛkonkɔn hɔ. Na Nyame anim ne nokorɛ ni sɛ, nananom baeɛ no, Nana bɛkwae hene baabi a na ɔkɔ tena, na ɔgu nsa yɛ ɔdɔtɔ bi a ɛwɔ Kwaman Abesoa. Asante bɛkwae kwaman abesoa. Ɛhɔ na dɔtɔ no wɔ. Kan tete yɛn nyinaa yɛ nim sɛ yɛtoo dɔtɔ biri o dɔtɔ biri ne yɛ nim sɛ wɔ Jakobu. Ɛnɛ obi abusa wɔ ha ɔse mese nyɛ nokorɛ. Ɛwɔ abesoa. Enti abakosɛm kyerɛ sɛ Sedura Kwasidɛɛ anaase nananom pɛ sɛ wɔn dwodwo wɔn ho a na wɔn akɔ tena saa Ɔdɔtɔwrɛmpɛm no ase. Meka twi. Yɛka sɛ ɔdɔtɔwrɛmpɛm a, ɔdɔtɔ a ɛyɛ kusuu, dɔtɔ tumm. Ɛnnɛ na biribi ayɛ biribi a, kwabenani bi ma a, deɛ ɔman ma he nsuo a, na ɔde asi nwura mu na ɔtwa bi a, dɔtɔ mu dɔtɔ pa ara na na nana no tena aseɛ. Wɔkɔtena aseɛ na wɔadwodwo wɔn ho sɛdeɛ yɛse tɔnte ne tɔnte, yɛnom sa ne yɛfa adwo na ɔde bi gu fam ma nananom no, saa na na ɔyɛ. Aberɛ biara na ɔkɔ, wanhunu hwee. Aberɛ biara na ɔkɔ, wanhunu hwee. Yei na da ko bi, nananom kɔɔ hɔ. Wɔte hɔ ara, saa abakosɛm a mereka yi, ɛne nneɛma mmienu bɛabɛhyia. Ɛne nneɛma mmienu bɛabɛhyia. Wɔte hɔ ara, wɔte kyekyerɛ, kyekyerɛ, kyekyerɛ, kyekyerɛ. Ei, na wei deɛ deɛ nie? Yɛba ha da biara, yɛnte saa deɛ no. Na ɛnɛ deɛ, ɛdeɛ na ɛkɔ soɔ yi. Kyekyerɛ, kyekyerɛ, kyekyerɛ, kyekyerɛ. Piaw.

Piaaww! Yɛduru amanfo so nti yɛakan yɛn anom. Sɛdeɛ na mereka asa ɛfa abakosɛm a ɛwɔ Odo Tobiri afahyɛ a yɛbɛdi ɛɛ ne ntianimu ne ne nnianimu no, meretoa so. Enti sɛdeɛ ɛteɛ no, Nananom wɔ hɔ ara, nananom wɔ hɔ ara, deɛ wɔn te ya ne see pɛmire kakraka bi, n'anim sɛbe n'anim abobɔ mpumpunya, mɛka ne saa asɛm ahu, na n'abɛbɛn pɛmire kakraka. Ɛna bɛkɔ ahene se, ei, na wei deɛ ɛdeɛ nie? Ɛna ogu nsa. Aboa no daa hɔ dinn. Wanyɛ wɔn hwee. Wanyɛ n'adwene sɛ ebia sɛbeɛ so sɛbeɛ kuo ɔbɛto akyi nnipa anaasɛ ɔne nnipa no rebɛhenham. Ɛnna Bɛkwae Hene se, Ɛɛɛɛɛ! Ɛnneɛ, aboa yi, mede wo bɛyɛ m'ahyɛnsodeɛ. Ɛno yɛ deɛ ɛdi kan. Ɛkwan a ɛnam so a ɛmaa Bɛkwae Hene n'ahyɛnsodeɛ bɛyɛɛ pɛmmire na maka no. Wɔde aboa no baa saa no, wɔyɛɛ ne ti sei, ɛsɔre gyina na sɛnea yɛn nyinaa nim sɛ pɛmire yɛ a ɔpɛ sɛ sɛ bio wɔte ntasuo no, nanso aboa no ante ntasuo, ɔhwɛɛ nananom a ɛna nananom se, a aboa yi akyerɛ sɛ ɔyɛ yɛn ho aboa, ɛno nti saa na ɛteɛ deɛ a. Y'ahyɛnsodeɛ a ɛbɛma yɛn yɛn nkɔnwadie aba mu ne yɛn animdie biribiara no ɛnyɛ aboa paa mmire. Ɛfiri hɔ rekɔ no ɛna yɛbɛnya amanseɛ paa mmire. Pakyɛw sɛ moate aseɛ? Amanseɛ paa mmire ɛbaeɛ. Yoo, anso hɔ a aberɛ biara nananom bɛkɔ dɔtɔ no ase sɛ wɔrekɔgu nsa no, wɔkɔeɛ a wɔte hɔ a na paa mmire no aba. No abɛda hɔ ɔmo bɛyɛ ɔmo adeɛ awie ayɛ biribi awie ɔmo kɔ a na aboa no nso kɔ ei na aboa yi nti nananom yɛ ɔmo adwene sɛ sɛ ɔmo bɛhyɛ aboa no animonyam deɛ a ɛneɛ na dɔtɔ no nso do tɔ biri no dɔ tɔ biri no yɛnfa biribi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne din nyira ɛno nti nana ɔsɛe kwadwo bɛɛma a wɔko awia mirikisi dadeɛ akono no.

Ɔyɛɛ n'adwene sɛ wɔbɛhyɛ ɔdɔtɔ no animuonyam. Ɛno nti, wɔtee sikakorabea a ne din de Odotobiri Rural Bank. Ɛyɛ Bɛkwaiman na ɛteeɛ. Na yɛn nyinaa nim sɛ Dzakobu yɛ Nana Bɛkwaihen asase. Ɛno nti, ɔde saa dɔtɔ no too so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ne din mpa nnipa no mu da. Ɛno nti, akwadaa a yɛawo ne nnɛ, wakyɛ koraa bosome nsia, wɔte odotobiri. Meboa? Odotobiri, odotobiri, odotobiri. Na yɛn nanananom atena ase mmerɛ bi atwa mu, ne yɛnim sɛ ɛɛ. Easter biara ɛyɛ Yesu amanehunu afahyɛ a yɛ a yɛhyɛ no nka bɛkwae man ɛbɔ dwa ɛdwa dwa dataa na yɛde ayɛ biribi aboa man no ɛbɛduru baabi no ɔmanfoɔ no bɛgyae yɛ anaasɛ nananom tetena kakra na ɔdɔtɔbiri ɛyɛ dɔtɔ a Ɛgyee nananom. Odotobiri yɛ dɔtɔ a ɛde Nana Bɛkwae hene ahyɛnsodeɛ a ɛyɛ pammire baeɛ. Ɛse amanseɛ pammire. Ɛhɔ na ɛfire. Ɛno nti Nana Ɔsɛe Kwadwo kɔeɛ san baeɛ no, ɛna wahu sɛ, Ah, mpanin se wo deɛ gya akwa a, yɛnnyaa wo kwa. Sɛbe deɛ wasɔ wo, deɛ yɛtena ne kɔn ho hunu badwam no, Yɛntoto no ase. Ɛwɔ bi na awia bi, yɛbaeɛ ampa sɛ ayokofoɔ firi Dwaben, nanso saa dɔtɔ dɔtɔ biri no ase na yɛbɛnya yɛn ahyɛnsodeɛ. Saa dɔtɔ dɔtɔ biri no ase na yɛn tumi ankasa fiti aseɛ. Ɛnnɛ, yɛka amansie pɛ mmerɛ a, yɛka de ma ɔhene biara a ɔte ayɛboafo akonnwa so sɛ Bɛkwae man hene. Ɛno nti yɛnyɛ dɛn na kyerɛ sɛ yɛbɛdi saa afahyɛ yi? Yɛwɔ afahyɛ bebree a sɛdeɛ meka no, amanseɛ wɔ ade pa ara. Da ko mɛba abɛkyerɛkyerɛ afahyɛ a yɛfrɛ no sɛ Bɛdɛkɛseɛ afakyɛ. Maka ho asɛm a ɛyɛ Adumasa Berempɔn na ɛdie nanso meka meka sii so de kyerɛ adeɛ a amanseɛ wɔ. Ɛno nti Odɔtɔ Biri na Nɔɔsɛ Kwadwo Adaworoma. Ɔne Nana Adwo Apenama yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa. Ɔse, Ɔbobom sum yi da a yɛwɔ mu yi ara, sɛ adom dom yɛn na nkwa ɔwerɛ ɔde yɛn nkwa kyɛɛ yɛn a, nananom retena ase apa afahyɛ odotobiri ho ntoma. wɔ ayɛ boafo ahemfie. Sɛ wopɛ aba afahyɛ no ho nsɛm kakra ti a, ɛno na maka akyerɛ wo. Odotobiri odotobiri no, ɛhɔ na ɛfiri, abesoa. Ɛno nti, nananom ayɛ sɛ wɔbɛyɛ biribi wɔ hɔ, ɛno deɛ ɛnyɛ me na mɛka. Na deɛ menim ne sɛ. Nananom pɛ sɛ wɔhyɛ dɔtɔ no animuonyam, na wɔde mpuntuo fa saa afahyɛ wei nso de ba bɛkwaemaa mu. Yɛanom, yɛwɔ adeɛ o. Yɛse, deɛ ɔdii n'agyanom amamfo ni no, ɔgya wɔ n'agyapadeɛ. Deɛ nananom bɛyɛeɛ na Nana Ɔsɛe Kwadwo ne Nana Adwoa Piraman pɛ sɛ toa soɔ no. Yɛbɛtow yɛ, yɛbɛda hɔ akɔ. Amammerɛ ne amanneɛ etim ne etim. Afutuo kakra a ne adesrɛdeɛ kakra a mede bɛto ɔmanfoɔ nyinaa anim sɛ, Mommyɛ nsom na ɛyɛ deɛ no no. Mommyɛ mmoa na ɛyɛ agyapadeɛ no no. Yɛgyegye nkorɔfoɔ deɛ ho. Nya adagye gyegye nkorɔfoɔ deɛ ho gye nkorɔfoɔ deɛ di. Ɛtɔ da a ɛnyɛ hwee ma yɛn. Ɛno koraa ntumi ansakra yɛn. Aborɔ ne sɛbe anyambrasɛm ne yɛdeɛ. Wei ne yɛdeɛ. Ɛnɛ nananom repɛ nkamom. Ɛno nti sɛ ɔde Odotobiri afahyɛ aba a, momma yɛnsɔm. Na deɛ mɛka ne sɛ nananom ayekofoɔ a modi ayɛboafo akonnwa sɛ Bakwai man hene ne ne man hemaa, meda mo ase ɛso. Damoasia Kurɔntɔ, Damoasia Nyaado, Damoasia Henewa, Damoasia Piafo, Twiridua Mpan Nyankoropɔn mfiri wɔ soro mu soro nhyira mo, wontɔ nsu pa ngu saa afahyɛ yi so ne anisoade hunu a moanya sɛ, sɛ wodi w'agyanom amanfo nni a wogye w'agyapadeɛ no. Nyankopɔn nhyira mo. Nyankopɔn mma mo berɛ nyɛ kwa. Nananom nso mo mu, wɔn mma mo mfie ɛkɔ anim. Nananom ntintim mo ase, wɔn mma mo nyansa, adwene ne nyansa a yɛde bu man. Nyanom, Nyame mo mma mo ɔdɔ, nteaseɛ, nhunumu, nteaseɛ aniwa. Sɛ ebi neɛ ɛpɛ, nkyirima nhunu bi da, nkyirima ntee bi da, Nanso madaama ɛnam mo so yi na yɛbɛdi Odotɔbiri afahyɛ wɔ yɛ pɛn so yi. Yɛkura mu twe, nananom, yɛkura mu twe. Sɛ ɛba sei a, na amammerɛ ne amanneɛ adi hene ama sɛbe akwahweakwafoɔ no apɛ baabi atena. Ɛyɛ adeɛ a ɛsɔ ani na ɛfɛ. Atiefoɔ ne ahwɛfoɔ, Odotobiri, Odotobiri a yɛwɔ no sika korabea a yɛka no Pɔtɔ kasa mu sɛ bank no, n'ase ne deɛ efire ɛna meka kyerɛɛ mo no. Abesoa ɛna saa dɔtɔ no anaa forest no ɛwɔ. Mesrɛ nananom de me nsa ato me nsa yam sɛ yɛnyɛ hɔ nsrahwɛbea Esiane sɛ sɛ yɛyɛ saa a, nneɛma bi a ayera ate kɔ yɛn yere fie di yɛn nya na ɛma yɛn ho hiahia yɛn no, ebia ɛnam saa adeɛ no so bɛba. Mede adesrɛdeɛ reto nananom anim, Yɛnyɛ hɔ nsrahwɛbea, na nkwa a Owura a ɔde yɛn nkwa kyɛɛ no adondom yɛn a, menim sɛ afahyɛ wei, ɛde mpuntuo, Nkabom, nkɔsoɔ, ɔdɔ ne nteaseɛ bɛba bɛkɔ aman mu ne amanseɛ, na yɛn nkyirimma yi bi, yɛn ani gye saa nneɛma no ho. Nyame nhyira mo, Nyame nyɛ mo akɛseɛ, sɛdeɛ madi kan ada mo aseɛ no, mo ayɔkofoɔ deɛ, fa adeɛ a mofa no bu mu o, Momfa nsa a mode kyerɛ. Momfa odotobiri afahyɛ yi nkyerɛ na mo nananom yɛ kuramutwe. Daseɛ so, daseɛ piafo, daseɛ nyama, daseɛ korɔntɔ. Nyankopɔn nhyira mo. Me din de Kofi Agyenkwa, Ɔkyerɛma ba Nana, Nana Bɛkwae Manhene Kaakyire. Aha na nnɛ mede odotobiri abakosɛm no bɛsi. Yɛbɛtoa so